Ɔdɔfoɔ, ɛnnɛ nso meda wo ase sɛ woagye berɛ na worehwɛ me wɔ Yɛman Ghana Talk Show yi so. Na wo somfo Nana Asafo Boadu asɛ ɛnnɛ mewɔ fam kakra. Nneɛma ha adwene, sɛnea yɛn nyinaa nim no, deɛ ɛyɛ teteɛ ne deɛ ɛde ani hunu no, ɛnhyɛ nkuran wɔ yɛn man yi mu. Ɛsiane sɛ ɔman biara bɛkɔ nkan a na ɛgyina ne mmabunu ne mmɔfra a wɔde wɔn aba asase so nti, sɛ yɛhwɛ aman a wɔkɔ nkan wɔ abrabɔ mu a, wɔmfa mmɔfra ne mmaa nni agorɔ koraa. Nanso yɛn man Ghana ha deɛ, ɛdeɛn na yɛhunu? Aberɛ nyinaa yɛkame ayɛ sɛ sɛbisɛbi yɛnnwene mmaa ho ana yɛnnwene mmɔfra ho nti ɛma yɛn nsusuiɛ, yɛn biribiara anaasɛ yɛn dwumadi a yɛdie biara no na ɛkɔ akyiri. Ɛdeɛn na ɛma m'asɛm nwowa? Ɛyɛ nawɔtwe yi mu yɛn nte asɛm dɛ ɛyɛ Kasoa abɔfra a menka abusua yaw menka Ghanafoɔ nyinaa yaw wɔ yɛsrɛ Abusuafoɔ nyinaa sɛ monhyɛ den na yɛma mo yɛakɔ nso so. Abɔfra a yɛnnim ne daakyeɛ sɛ ɔbɛyɛ ɔmanpanin wɔ ɔman yi mu sɛ ɔbɛyɛ den na ɛnnɛ ɛsiane nneɛma bɔne, suban bɔne a yɛda no adi wɔ ɔman yi mu, yɛn media no, television stations ne ade nti ama ɛnnɛ nkwadaa minor a wɔnnya twenty years. Deɛ ɔbɛboro so koraa na ebi a na ntim. Tumi nya adwene sɛ ɔsɛ sɛ yɛfa kwati kwan so na yɛde de yɛn ho because ɛnnɛ in life no ɛkame ayɛ sɛ woanna car mu na wonni fie ne ade deɛ a wonka ho wɔ abrabɔ mu. Nanso the foundation a ɛbɛlay ama wo anaasɛ ɛbɛkyerɛ wo sɛ ɛmfa kwati kwan so mfa mpɛ sika no deɛ nnɔ. Ghana ahwere adehyeɛ. abusua bi ahwere a wɔde si hɔ, nyɛ abusua no nko ara. Akwadaa baako koraa firi mu a, ɔman no daakye na yɛahwere no wɔ. Ɛne sɛ mpakyɛ mo mma mmɔfra no pictures no, wɔn video no mmra kakra mma yɛn. Ɛyɛ ase fem, adɛn na ɛsɛ sɛ yɛma no ba saa? Ɛhefa na yɛrekɔ? Ɛhe paa na yɛrekɔ? Nti sei na yɛbɛkɔ no anaa? Na mebisa sɛ, is this the first time? Deɛ ɛdi kan nie, A obi agye abɔfra bi nkwa afiri ne nsa mu anaa? Ansa no yɛ No. Ɛsi mprɛ bebree. Ɔho. Hwɛ. Yɛpakyɛw mo ma mo mma no nnu baabi a akwa no da kaa anim no why? Ah, sefem. You can't stand it. Kakra bi na ayɛ. Yɛda wo ase. Eye. Adɛn na ɛsɛ sɛ ɛba saa? Mmofra bebree fi asase yi so kɔ o. Amma abɔnten amma yɛanhunu nti na beae yɛ foforo no. Na yɛabisa sɛ, Anammɔn bɛn na ɔman no retu afa ho? We are living in a country a security cameras koraa yɛne bi wɔ man wei mu. Obi tumi mmoa akora bi ahyɛ kaa mu na wɔde no kɔ na wɔde akɔyɛ nea wɔsɛ wɔde no yɛ. Nti ɛnyɛ yɛn fɛre sɛ ɛnnɛ baabi a wiase aduru yi, Yɛyɛ new security cameras wɔ ɔman yi mu. Ɔman papa a mmara yɛ adwuma wɔn akɔm anim baabiara anka saa bere yi. Nneɛma bɔne bebree ɛtoɔ bɛtwa. Nanso yɛde bɛtena kuro mu ha. Nea ayɛ no sɛ wei deɛ ɛfiri fie, ɛyɛ honhom mu asɛm. No! Advanced countries wɔn mmɔ wɔn bra saa o. Yɛnyɛ nneɛma traa saa. Me ne panyin bi dii nkɔmmɔ, ɔse, Ei Nana, security cameras deɛ ne boɔ ɔden o, nea ɛbɛyɛ na yɛatumi aprovide, yɛnhwɛ sika a yɛ spend no wɔ elections ho, na sɛ ɔtumi ka sɛ, aane, yɛnni sika a yɛde bɛ provide security cameras deɛ a, it's an insult. Ɔman wei, yɛnni, ɛnyɛ sɛ yɛnni sika o, ɔman no wɔ sika, yɛn mpanyinfoɔ wɔ sika paa. na yɛnnwene mmaa ne mmofra ho na ɛma no ba saa. Nkosi da bɛn? Ɛnnɛ abusua no dehyeɛ na ɔkɔ o, abɔfra no ɔkɔ. Ghana dehyeɛ na yɛahwere no no, yɛnim deɛ nkɔbɛyɛ ama ɔman wei anaa? Ebia no no deɛ ɔmmɛyɛ corrupt na anka ɔwɔ pɛ pa sɛ ɔbɛko agye no ma yɛasi hɔ. Mmofra dodoɔ sɛn na wɔayera a wɔammu koraa no yɛahunu? Yɛte kurom ha. Ɛdeɛn na ɛkɔɔ so wɔ Takoradi? Ɛho asɛm besii sɛn ɛnnɛ a me ne wo kasa yi? Sɛ ɛyɛ ɔman papa mmara wɔ mu a, ka sɛ security cameras ayɛ ɔman no mu ma, nti wontumi nka nkyerɛ me sɛ obi foroo kaa yɛanhunu. Ɛho asɛm akɔsi sɛn nnɛ? Are we not ashamed of ourselves? Yɛn kyerɛ ne mapapam ɛwɔ yɛn TV stations nnɛ. Juju juju juju. Ɔman no baabi aduru ara sɛ wonya yɔnko obu no. Obiara tumi sɔre wɔ sɛ meyɛ kɔmfoɔ. Na wakɔhyɛ baabi, na wahyɛ batakari, anaa wahyɛ fugu, na wapɛ bodua akuta aka ho. bobu nkurɔfoɔ saa obiara nka no hwee adɛn adɛn nti ɔman no ɛnyɛ yɛ fɛrɛ ɛna ɔkɔmpɛsɛti abusuafoɔ no koraa kwan wɔ ma biam wei na yɛhunu o na wɔn a yɛnhunu wɔn mu nso ɛ. Videos bebree aba abɔnten ama yɛahunu bi, deɛ ɛte na ɛhyɛ bɔtɔ no mu ne ade. Yɛmpɛ sɛ nnipa ase bɛfem nti mempɛ sɛ yɛbɛ show. Na kɔmfoɔ ɔmo a ɔmo kɔyɛ saa adeɛ no ɔwɔ he? Anamɔn bɛn na yɛretuo? Obi bɛka kyerɛ sɛ woyɛ kɔmfo wɔ aben o, woanhwɛ obi ani biribi nti wontumi nka ho asɛm. O Ghana, nkosi da bɛn? Nananom yɛsrɛ mo o, ɔman mpanyimfoɔ yɛsrɛ mo anidie mu paa, ɛnyɛ atemdidie. Sometimes you don't need to insult our leaders to do the right thing, sometimes you must unleash them to do the right thing. Yɛsrɛ mo, atɛmdidie ɛnsesa ɔman. Yɛpa mo kyɛw, yɛnnwene mmaa ne mmɔfra ho wɔ ɔman yi mu. Ɛma yɛnnwene yɛ sika a ɛrekɔ ɛbɔtɔ mu nko ara ho. Ɛna yɛ pɛ nso naatwe yi o Ɛbere bi bɛba yɛ nyinaa ne yɛ wuwu ne yɛ kɔ Yɛ anka nokorɛ na anyɛ papa ammɔ ɔman no nnɛ a ɔkyena nso ɛ Nananom yɛ srɛ mo Ɔman mpanyinfoɔ yɛ srɛ mo So kɔɔ akɔnfoɔ ne malamfoɔ bi nneɛma ɔmo yɛ wɔ kurom ha no a sefem na ɛɛtan Yɛne Kemoni panyin baako di nkɔmmɔ, Sheikh Imran Osman, Kumasi Central Mosque. Ne nkyerɛkyerɛmu koraa kyerɛ sɛ Islam so no, yɛka sɛ obi yɛ Mallam a, na ɔyɛ ɔkyerɛkyerɛni, na wɔn a wɔso so called Mallamfoɔ a wɔbu nkurɔfoɔ no, yɛfrɛ wɔn Bolta. Yɛmfa yɛn nan nsi fam mu. Nkosi da bɛn? Yɛsrɛ mo, wei as nkora wei no asɛm no aba no, Ɔman no nyina anidi akyire o. Ɛma yɛ ma no mmɛyɛ sɛ deɛ yɛde cocaine ne yɛbɛka kyerɛ yɛ sɛ ɛko adane kokonte no. Yɛsrɛ mo anidie mu. Mmerɛ ɛsɛ sɛ yɛyɛ adwuma biara no yɛbɛsrɛ sɛ momma no nyɛ adwuma mma yɛn. Ɔman no resɛe. Aduru berɛ a ɛsɛ sɛ yɛ yɛka nokorɛ na mpanyinfoɔ mfa wɔn nan nsi fam. Meɛnko mo ɔman no. Baabi foɔ ani abere ko ma ɔmo man nti ɔman no flag koraa no wode to fom a na waka sɛ tia no a ɔmpene mma wo adɛn? Bɔne bɛn na yɛayɛ wɔ ɔman yi mu? Video baako a me hu yɛ a ɛno nso circulate wɔ social media ɛbae bɛyɛ some years back. Menante hu ko ho ntɔkwa biara. Ne nte nnae, na nsɛ deɛ apeze me wɔf kakra. Platform bi a wɔso video abɛto so, mmaaya ɛ-ɛ-ɛ mmiɛnsa sɛ wɔn nso wɔn kɔ gye sikaduro. Yɛ sɛ wiem dua bɛkɔ gye sikaduro nti no, ne yɛ tantantan. Ɛnɛ so adeɛ baako a ɛha adwene wɔ social media, obi nya video bi anaa sɛ wɔnya image bi a, na wɔn ada be no voice note biara to aseɛ sɛ ɛyɛ nokorɛ, sɛ ɛnyɛ nokorɛ. na ɛresakulati. Yɛsrɛ Ghanafoɔ, ɛnyɛ biribiara na wɔsɔ wo so nsa kan no ara na wowɔ soɔ. Asɛm bi wɔ hɔ na sɛ ɛba anaa wonya ɛɛ video bi ne adeɛ a, mɛsrɛ yɛnwura mu, woyɛ woyɛ evaluation na wohunu nokorɛ wɔ mu ansa na wobɛhyɛ a woahyɛ. Elisa mepakyɛw, ɛɛ ladies no wɔn video no ma wonshow video no but momma me. Ɔmo image mu me pɛ pictures kɛkɛ me sɛ mo ma me picture no bɛyɛ baako mmienu because yɛ ka sɛ yɛ show video no a nɔɔ ɛnyɛ ɛnyɛ proper ɛnyɛ proper koraa mpakyɛw yɛn hwɛ ani so adeɛ kakra ɔda wo ma. Video wei na me ka ho asɛm no ɛɛ nokwasɛm sɛ yɛ ntumi nhyɛw video no na ɔmo akyi deɛ ɛno koraa no ɛɛden ma me kakra but me gye sɛ nipa dodoɔ no ara ahwɛ video no. a kwabrane ayɛ voice note anaa voice over ato aseɛ sɛ ɛɛ mmayewa yi wɔkɔgyee sikaduro anaa yɛaworɔ wɔn ho which sɛ answer no yɛ no ɛnyɛ nokorɛ da. Mepakyɛw yɛ yɛ yɛ yɛn cover wɔn kakra mo mo nstope no ma me why ɛɛ wɔn adagya no oh thank you very much ɛɛ ɛwɔ sɛ yɛdwen wɔn ho nti no. Mɛsrɛ sɛ biribi so ankɔ yie a, mɛsrɛ sɛ momfa nkyɛ me, na wɔantwa ho kakra so amma a, ne ka no yɛ kana kakra. Mepa mo kyɛw sɛ obi a wahwɛ video no biara no, original video no, kasa a wɔka no aseɛ no yɛ Adaa kasa anaasɛ Krɔbɔ kasa. na obi a ɔte kasa no na ɔfiri hɔ ɔrekyerɛ mu kyerɛ me kyerɛ sɛ asɛm a wɔka no nyinaa nyinasoɔ ne sɛ mmɔfra no wɔsusu sɛ wɔawia obi adeɛ na nipa korɔ no de wɔaba hɔ sɛ wafa wɔn adeɛ and then the so called kɔmfoɔ no a wɔwɔ hɔ no se wɔrenoa ɛmo ama wɔn adi. ɛna ɔde nkosua ahyɛ wɔn nsam. Obi a ɔhwɛ video biara behu sɛ nkosua white white hyehyɛ mmayewa no nsam. Na wo a wobedi mu no, sɛ woafa ade korɔ no ampa a, bosom no benya wo. Nkwa no asɛm nyinaa no, sɛ wɔafa obi ade ampa, sɛ wɔmfaeɛ ampa, mebisa sɛ, ɛkwan a ɛfa so ɛfa so de investigate wɔn ne sɛ Wobɛbɔ wɔn naked anaa? Ɔman bɛn na ɛwɔ mu saa no? Mmofra no, sɛ wɔyɛ me ne wo nuabaa a, yɛn ɔfa ase, anaasɛ wɔyɛ yɛn mma a, nka ɛbɛko ama mmofra no paa. Video a ɛbae ɛboro one, two years koraa, na menim sɛ wɔn mu bi mmea, ebia na wɔanya kamafo a wɔanka wɔn asɛm no amma no. Mitu hɔ na wɔn berɛ bi Ɛsɛ me kɔ mpanyinfoɔ bi platform ne ade, mannya response. But ɛnɛ baabi a ɛrekame yɛ sɛ asookɔ akɔmfoɔ binom de ɔman no rekɔ no, ɛberɛ so sɛ yɛde yɛn nyinaa de yɛn nan si fam na yɛ fight for ɔman no. Yɛpa mo kyɛw, deɛ ɛrekɔ so wɔ ɔman no mu seesei ara no, sɛ yɛn nyinaa yɛanka ho amfa yɛn nan ansi hɔ antsenetsen nneɛma a, sɛdeɛ aberɛ nyinaa meka no, yɛn mma, yɛn nananom, yɛn daakye, wɔn bɛbrɛ pa ara. Ɛnnɛ akɔmfoɔ bebree de temamufobea fa kwan bi so a, ɛnyɛ. Mesrɛ wo, sɛ wonim obi saa a, wo deɛ na yɛ yɛ contact wo aseɛ, contact me na yɛntu ho anammɔn. Ɔwɔ sɛ mma mmara yɛ adwuma wɔ ɔman wei mu. Mennye nni sɛ nsumaa bɛka akyerɛ wo sɛ fa saa kwan wei so. na fa yɛ ɔvɛstigations adɛn woyɛ police officer anaa woyɛ CID na wabɛ worɔ nkorɔfoɔ ho afa phone according to nipa a ɔkyɛ mu kyɛɛ sɛ ɔsɛ kuta phone asɛ wɔka sɛ ei adeɛ a me hunu bi ɛkyɛ pa nɛdɛ mama me hu bi wani agye mɛma mo gyina hɔ afa phones ɛrekɔɔdo wɔn sɛ ɔmo yɛ mo nua maa na ɔmo wɔ faase anaa mo mma mo na ɔmo bɛfa saa kwan wei so anaa Merefa akonya were so inform ladies no abusuafoɔ. Mepakyɛw sɛ woyɛ obi a wonim ladies no na ɛna wɔnyɛ kamafoɔ biara a, mesrɛ sɛ yi wɔn asotiri. Agye sɛ abusuafoɔ no mpɛ no saa. Mennim deɛ ho asɛm kɔsiiɛ seesei. But sɛ ho asɛm ankɔsi baabiara deɛ a, mɛsrɛ sɛ monkɔntate me na yɛntu ho anammɔn. Baabi biara a saa akɔmfoɔ no hyɛ biara no, ma me adi anansi fam, na mmara no mu adi sɛnea ɛsɛ na ɛfata. Ɔman no nsɛe, yɛnhwɛ mma no nsɛe, ɛberɛ adu sɛ yɛko ma ɔman no. Yɛnko ma yɛn man Ghana, na Onyankopɔn wahyira yɛn. Mesrɛ, ladies no a wɔn image baeɛ no, sɛ wo relate wɔn mu biara sɛdeɛ maka no a, momma yɛnte mo nka. Sɛ mmara tumi yɛ adwuma ma wɔtwe So kɔ akɔmfoɔ no aso deɛ a yɛnni problem biara na sɛ mmom ɔmo na ɔmo gyina didi mu kɔ saa just because ɔmo yɛ akɔmfoɔ nti deɛ ne sumaa kyɛn ne sɛ wɔnyɛ ne sɛ ɔmo mma ɔmo ho adagya wɔ abere a ɔmo nwene mmaa no daakye ho deɛ a mesrɛ wo a mo nkɔntate yɛn na mo nyɛ ntu ho anamɔn baabi bi a ɔmo hyɛ biara no Mɛfa akwannya no so asrɛ wo sɛ mmra bɛyɛ adwuma wɔ saa akɔmfo korɔ no so. Mesrɛ wo whoever wohwɛ me no, mesrɛ wo sɛ ma no nso hɔ yi ara, bɔ mmɔden forward message wei ma no nkɔ across. Mmaa no, wɔn yɛ Ghana adesoɛ o. Adɛn na ɛte wɔn mma mu na sɛ yɛmmu mmaa na yɛmmu mmɔfra saa? Saa mmerɛ no ntwam. Ɛberɛ aso sɛ yɛko ma mmaa ne yɛko ma mmɔfra. Me mma m'asɛm mmoa. Mefa akonnwa wei so asrɛ obi biara a ɔhwɛ meɛ, ɔman mu mpanimfoɔ, nananom atra nkonya. Yɛsrɛ mo, baabi a nneɛma ɛkeka korɔ no, a sɛ fem, yɛsrɛ anidie kwan so, yɛnko ntia nneɛma a ɛtete saa no. Nyɛ sɛ nipa no sɛbi wɔyɛ kɔmfoɔ nti a mmara ntumi nni no no no one is above the law kɔmfoɔ biara a wɔde obi afa kwati kwan so a wɔne no anni no yie biara no wonim obi biara saa a yɛsrɛ wo wo deɛ contact me na yɛntu ho anamɔn mmara bɛyɛ adwuma wɔ ɔman yi mu yɛn nyinaa yɛnsom na yɛnko ntia suban tantan a ɛte saa no na ammɛka hɔ amma hɛnkyirima. Meda obi bia ase sɛ wogye berɛ na wohwɛ me aberɛ nyina ara. Me din de Nana Asafo Boadu. Meda wo ase. Nyankopɔn nhyira wo na wonhyira yɛ man Ghana. Da foforɔ bɛsan aba.